Ah, chiwo chiwo chiwo chiwo. To koro abiro mana ni gima tin nikech wach moro mar eh, ot. Kaka mikoni bed. Eh, nyako. wantiere godo ka nyathi dhako wadhi idhi nadi minatoti Adhi makare. Eh. Mano to ber. To mbe to koro ang'o mikitimo yawa eh? Ama umo ga gur mana wiya sama dhi nindo. Mm. Mm, to ochal magalagala. Oh. Eh, gino galagala sana. Ana ma kaka mani kiten comfortable. Awinjo kaka okundo wiya maber ka dhi. No honey. Gino chal marach e wiye adier. Mm. Mm. Yeah, to go your mouth. Ok idwa ni ng'ato owinjwa. Akimletee mavi. Era segole koro. Yaani seche madhi nindo, ing'eyo ni wich masuki gi be tinde tich matek. Koro chandi kinindo. Koro sama adhi nindo, ajatuega mana kadhi nindo. Eh, to yie wiyi ber. Adier? Mm, en mana ni koro Mm. I- i- Ikete e gini, Ne- ne- ipande. Ah, nite- nite yudo pes chama moro ka asuko mondo abede maler wadi ing'e ni dhako be kata ibet e dhoot to ber kibet maber indisori Eh, Eh, Koro wach wach bet e dhoot ni. Na wach moro bombe ma kae, to en wach ot. Na na abiro ne gimene. Eh, abiro ne

ok en stay with them you pay to kata kamano Mm. ise isebet kae two months to pok Mm. ichudo Mm. koro watim nadi Oh. agombo ni i- i clear up. Waluonga. Ah, Nani, atotiero kelona chai moro ka iwendo ni omadhi. Koro ni nere chunyi gi chai mondi. Koro kata ka wawuoyo, to kiwuoyo kibilo gimoro. Ing'e ni wendo bok ber ka biro to uwuoyo awuoya asante eh, koro mago waloso alosa onge gima tamo ng'ato loso gigi ji bet abeda piny to loso wan joka nyang'ato mm, mago gik mantie koro gima timore joma oketo nitiere ga chumbi tang'o ma notimre gima notimore ineno wuon atoti Tich nyocha okethore. Lakini oseyudo mor. Koro sani osedok e tich. Koro ang'eyo ni obiro mana chulo. Ing'e ni sani piny to obet matek. Piny oridore. Wacho piny sani bet oridore matin. Eh, To tek daki to mat tek. chae. Owada, nitie ochunglo moro be maneno, akene mit ang'e nitie e chai ma. Mm. Mm. Koro chungle mamiyi gocha e dhok ariyo tiweyo madho chai. Mm? Ah, Ochungulo matin ni. Emi sungolina ni koro pi madh chai. Titi brina di yawa. Ochungulo mani madh chai. Nani. Ah, mina toti. Eh. Wanu kwa west chiemo. Hey, okay. Kora nangi kimadho chacha. Dongote mti ochunglo. Ochungla asegolo. Donge koro dhi golo timi ya chae? Ne kaka iluwo. Koro ni wacho ni mi wuon akati oyudo tich koro. Aketi en medhe chole. Lakini watu wako choni wasika bado kwa chola. Lakini koro two months parie. Tumi kigochi na. Kwani nyaka ni bia bia dhoda gukinyi mi dwaro. Okanyal kata ng'iyo kaka udi gathi kaka maintenance chan mondo ane ah, kata kaka ah. ina lolos plumber. Okinyal bet me dong ka plumber dwaro ni dinchi wasegocho ni. Uno kodwa plumber. Ah, kata ka if the loans need to be manually cured. Ah, ah, rent tinde ok oter e dhoot. Eh, Oh, mana to ti itwe timri kaka gitimri, timri kaka mama moa dala. kuma idake gi kuma iaye. Kata ka- iya biro gi mtoka koso ni idho public. Donga idho mtoka, donga an gi mtoka. Ang'e ni in gi mtoka. Fuel miyo ne mtoka kibiro ka a. Mano mano koro konyi gi ang'o? Orom nado, ngadwa konyi. Idwa konya nang'o daki konyri in owuon? Ha? Hmm? Ano ka nyako nyara ni kecha na onge landi, koro do konyi kaka inya rito mwandu mamani. Ero ni samu na gi jos. Mama ni kaka nwa tiyo go iwinjo. Koro gimitimo iketa agent. koro dwe ka dwe en ema choko pesa inyisa ni ng'ane nodonjo tarik abich ng'ane chudo tarik ma kama ng'ane chudo tarik mana kama achoko ni pesago taketo ni e bank kata aketo ni e pesa koro nikech kachako nyisi ni an ajenti chula tang'e ni ok ibo chula koro chudo na en dak mar ot ka mane kaka notiyo gik mamoko Emomiyo ineno ka koro sani Koro tich apenje tek. na- nang'o nang'o niweyo bet agent mar mamawa? Notho. Hmm? Notho. Koro dak dak ni biro nyis che- bang' bang' liel. To donge ing'eyo ni ne pod aweyonu thuolo mondo ugrieve kasi ing'e ni nwakia ng'ama gigi dhi dong' e lwete. Koro isebet kimino nyande ni odni isebet kidak nono. Odni Ok adak nono, mama u nok chula pesa na mar ajent. Nonego bed nochula 5%. Koro nonyisa ni kar mondo achuli 5%, koro in idak adaka ka to ok ichul. Koro balance modong' go anyalo maintain godo ot. Ka- Kata king'iyo odi to ibiro neno ka en ema o maintain molo maka, en nyaka gi tiles. Magi gin wach ma noketo. Koro mane kaka ne otiyo gi mwandu. Kendo notiyo maber kabisa. Adier. Mm. Awach mano e wi wacho. Eh, ing'eyo ni ka nyocha onyisa ni nyar ng'ane nya- nya- nyare mosomo cha madhi manage gigi nang'eyo ni tich nyaka bed matek un joma oyiecho bukgi tiju bet tek ga matin lakini pod onge rach koro an walosa losa kar ka korwa koni koro Mm. uniform joga ka Ging'eyo, ing'eyo ni jok mosebudho kata ong'eyoga ni an ema chon natimo kode cho. Be Koro- nyoche gino keto na embarrassment Koro- ma koro kanya kata mana wuok kata wuotho kampate. Nyithindo abet mana e dhoot. Onge kuma adhiye. Nikech an tich mana kawo ne en tij ajent. Ka nitiere mowinjo, iluonge nang'o? Ah, Lon, lon ang'o? mowing machine. Mowing machine gi lon mo- mago ok watim. Lon moa. Mago ok watim. Wan wachulo ga chula jodweto. Jobeto. Seneno fuet. Ah, ah, koro ing'e niande wadwaro niande gi kata ka ng'ato biro to ng'iyo oko ka anapata mazingira m- Ing'e ni nyaka nyocha ichak gi imo. Imiyo ji mang'eny koro onge tich. nikech jopwetho ka ne ichulogi kaka jolwedo obiro to pwetho ticho to mashin ng'at achiel ema tiyo gi mashin go fuel mar mashin odhi piyo lakini koro ji jo bless koro ing'eni nyoche wa create job onge pesa ma achulo ji. Ndio pesa magot. ineno na ka abiro e landi ni mm. oka oka oro kata message oka call kata kwanza ibiro arwaki maber ma mi chai itamri madho ngawacho na tamra madho ami proposal mondo imiya tich mar choko ginene mane i'm going to think tam. over it oh. but as for now anyisi ni yande mm. ni Aneno ka wadwaro ot be nadonje gi two months deposit koro ok onego bed ni ichako gona koko nikech eh, koro ma the second month ma the second month kwani ng'ama onge gowi kata kibaki be nigi gowi eh, dweche ariyo micha ise mondo nabiro pira pesa dhoot

Mpesa statement mar minu wan wachuli ga pesa e Mpesa. Aya, seche midhi pondo gik midhi pondo go, tiponde mar jogi nene, jo iluongo gi nang'o casual ma nyocha wachulo ka, ma beto. Wach masin mikelo kae, yudhe mikele kae ma mine tich ma gitiyo. Koro in kisekelo masin miriembo gi ng'at achiel, to ji a a- auchiel ma nyocha itiyo tijni koro onge tich. To in iwacho ni. Wan adhi. Lakini kata kamano, Amor kuom neni kendo amor mondo wang'ere. Koro erokamano obiro mana dhi maber. Item atema. In be tem atema rito kari. Ing'e ni magi mwandu u. Ok anyal donje gi thuon. Lakini chunya ne gombo ni mondo i consider wa.